Mae'r enw wedi dod o yy y contrast sy'n mynd ymlaen yn brên fi. Bob diwrnod. Dwi'n person hapus ofnadwy ond mae pethau bach yn poeni fi, pethau gwirion. Mae'n bwysig bod yr enw yn representio fi ac gwaith fi. Mae hein amdan ffyr fi o geiriau a siarad efo bobl yn neud pethau fel hyn a dwi wedi bod efo hynna ers dwi'n hogan bach. Maen nhw'n Repeatio'r gair words am fod dwi wedi poeni gymaint am y geiriau dwi'n mynd i iwsio i wneud hyn, felly yym dwi dwi licio'r repetition a'r a'r gair yna, fod dyna beth sy'n mynd rownd a rownd yn pen fi. Ers dwi'n hogan bach dwi 'di bod chydig bach yn morbid oedd Nain yn deud peth gynta o'n i'n neud pryd o'n i'n mynd i tŷ nhw oedd roid dal mewn bocs dominos a ceir top fatha coffin bach felly mae petha sinistr diw pili iddo fi ers ers hynny a wedyn ma'n sipio mewn a dwi'n iwsio hynna i roi meaning i gwaith fi. Petha fatha'r Brothers Grimm ma' nw'n mynd trw thema debyg i fi efo'r pethe pinc a fluffy ond wedyn ma' 'na petha tywyll ofnadwy yn digwydd ynnyn nw a ma' nw i gyd yn efo moral iddyn nw a hynna be' 'di gwaith fi efyd a wedyn ma' ffantasi chware rôl mowr creu byd 'di o 'de felly hynna be' dwi licio neud. Hoff beth fi ŵan 'di te. Dwi'n cofio pryd o'n i'n hogan bach o'dd pawb yn deutha fi os ti'n swalio pip afal ma' 'na coedan yn mynd i dyfu allan ynoch chi. Felly o'n i'n me'wl be' sa equivalent hynna ŵan which ydi te. Felly dwi 'di dod fyny efo yy concept bach o os 'dych chi'n yfed gormod o de 'dych chi'n troi mewn i te a ma'r te'n boddi chi. Mae'r casgliad too much tea yn un pwysig ofnadwy i Twinkle yn Gloom a hwnna odd yr un gynta O'n i'n teimlo oedd yn representio fi fel person ac fel artist. Mae fod yn humorous ac yn horror ond i'm ry i'm ry scary i bobl. Pethau sy'n bwysig i fi ydi rhein, yy fatha nain, mam a dat, a fi'n hogan bach, bo' plentyndod yn chwarae darn mowr yn gwaith fi, a ma' gwaith fi gyd yn primitive a sgriblu a fatha sa chdi'n neud llunia' pryd ti'n ogan bach. Ti a Lis Lydall yn Llandudno yy o hogan sy 'di insbeiro Alis yn Wonderland ag Alis fama. Ma' wnna'n obsesiwn arall mowr genno fi a dwi'n hel y llyfrau i gyd. O! Dyma llythyr ges i gen Rhys Shearsmith o'r League of Gentlemen sy'n obsesiwn arall masif gen i fi. O'n i dynnu lluniau ac oedd o di roedd nhw ar ei Twitter a wedyn di gyrru llythyr neis i fi. Felly dwi'n darllen hwn pob tro dwi'n mynd yn demotivated yn fod mae'n di deutha fi never stop efo gwaith fi felly. Mae hwnna'n bwysig ofnadwy fi hwnna. Mae'r gemwaith yn ffordd o gael gwaith fi ar draws i bobl. Gennyf fi'r cymylau yma Um, mae yna stori teulu heine, maen nhw'n dweud She has a head in the clouds ac um, yr er syniad gwreiddiol ydy bod cymal am bita pobl. Um, ond dwi wedi gwneud fersiwns fwy ffrindlu bobl eraill gael. Dwi'n iwsio po math o bethau i wneud celf fi a wbath fedra i gael dwylo fi ar rili. Wbath dwi wedi cychwyn wneud wwan ydy embroidery a iwsio'r machine ar stitch am bod dwi licio faint o delicates dio a faint o hawdd dio i dorri'r lein ond dwi'n hoffi iwsio bob dim o tâp i baent i coffi a riseiclo iwsio hen papura a ballu. Dwi licio iwsio papur am fod mae o'n delicate ond mae'n gallu bod mor gry efyd ag eto contrast dwi licio yn gwaith fi.